Y Twits, pennod 1, 2 a 3. Roedd Mister Twit yn un o'r dynion yma oedd ag wyneb blewog iawn. Roedd ei wyneb cyfan, heb law am ei dalcen, ei lygaid a'i drwyn, yn flew trwchus i gyd. Roedd blew hyd yn oed yn eu tyfu mewn twffiau erchyll allan o'i ffroenau a thyllau ei glustiau. Ych! Roedd Mister Twit yn deimlo bod ei holl flew'n gwneud iddo edrych yn hyndod o ddoeth a mawr eddog. Ond, mewn gwirionedd, doedd e ddim yn un o'r pethau hyn. Twpsyn oedd Mister Twit, cafodd ei eni'n dwpsyn, a nawr, yn 60 oed, roedd ei fle fwy dwpsyn nag erioed. Doedd y blew ar wyneb Mister Twit ddim yn tyfu'n llyfn fel mat, fel y mae ar wynebau rhan fwyaf o ddynion sydd â gwynebau blewog. Roedd e'n tyfu'n bigau, oedd yn sefyll allan yn union fel blew brwsh ewinedd. A pha mor aml roedd Mister Twit yn golchi ei wyneb pigodd brwsh ewinedd yma oedd ganddo? Byth! yw'r ateb, dim hyd yn oed ar Dydd Sul, doedd e ddim wedi olchi ers blynyddoedd. Arfau budur a brwnt, fel y gwyddost, mae wyneb cyffredin heb flew fel dyn du, neu fy un i, yn mynd ychydig yn frwnt os nad ydw ni'n cael ei ngolchi ddigon aml, a does dim byd mor ofnadwy â hynny, Ond mater cwbl gwahanol iawn yw wyneb blewog, mae pethau'n cidio wrth flew, yn enwedig bwyd. Mae pethau fel grefi'n mynd mewn rhwng y blew ac yn aros yna. Gallwn ni sychu ein wynebau llyfn a gwlanen, a rydyn ni'n edrych fwy neu lai'n iawn mewn dim o dro. Ond all y dyn blewog dim gwneud hynny. Hefyd, gallwn ni, os ydyn ni'n ofalus iawn, fwyta heb gael bwyd dros ein gwynebau i gyd. Ond nid y dyn blewog, gwylia'n ofalus, y tro nesaf gwelid di dyn blewog yn bwyta'i ginio, ac fe sylwi di hyd yn oed os yw'n agor ei gig, led y ben, Ei bod hi'n amhosib iddo fe gael lliwiaid o stiw cig eidion neu hufen iâ a saws siocled i mewn iddi heb gael peth ohoni fe ar ei blew. A doedd Mister Twit ddim hyd yn oed yn ffwdan i agor ei geg led y pen wrth fwyta, oherwydd hyn ac oherwydd nad oedd e Byth, ych, yn ymolchi. Roedd pob amser cannoedd o ddarnau o hen frecwastau a chinwau a swperi yn glynu wrth y blew o gwmpas ei wyneb. Doedden nhw ddim yn darnau mawr, cofia, oherwydd byddai'n sychu'r rheiny â chefn ei law neu yn ei llawes wrth iddo bwyta, ond petai ti'n edrych yn ofalus, nid y byddet ti byth eisiau gwneud hynny, Ond byddet ti'n gweld darnau bach bach o oiau wedi sgramblo sych yn sownd wrth y blew, a sgigolus o saws tomato a bysedd pysgod, ac iau cyw iâr wedi dorri'n fan a'r holl bethau ffiaidd eraill roedd Mister Twit, ych, yn hoffi bwyta. Petai ti'n edrych yn fanylach eto, daliwch eich trwyn foneddigeunion a foneddigesau, petai ti'n edrych yn dwfn i'r flew mwstash oedd yn ymwythio dros ei wefus uchaf, bydded ti'n siŵr o weld darnau llawer mwy nad oedd ei law wedi ei sychu, pethau oedd wedi bod yno ers misoedd lawer, fel darn o gaws gwyrdd wedi ei llwyddo, neu hen greisionen ŵyd, neu ganfon lysfyneddog sardîn tun hyd yn oed. Oherwydd hyn i gyd, fyddai Mister Twit byth yn llwglyd iawn. Drwy wthio i Dafod allan, a'i droi ar ei ochr i archwilio'r jyngl blewog o gwmpas ei gig. Roedd e bob amser yn gallu dod o hyd i ryw damiaid blasus yma a thraw i'w gnoi. Dwi'n ceisio dweud wrthyt ti, mae hen ddyn ych a fi! Drewchlyd oedd Mister Twit. Roedd e hefyd yn hen ddyn hynod o gas, fel y gwelid di mewn eiliad. Misus Twit, Doedd Misus Twit ddim taniad gwell na'i gŵr. Wrth gwrs, doedd ganddi ddim wyneb blewog, ond roedd hynny'n drueni oherwydd o leiaf byddi wedi cuddio pethau o'i hilltra a'i dychrynllyd. Edrych arni wir! Wyt ti erioed wedi gweld menyw fwy salw a hyll na hynna? Dwi'n amau hynny. Ond y peth ryfedd yw na chafodd Misus Twit ei geni'n hyll. Roedd wyneb eitha dymunol ganddi pan oedd hi'n ifanc. Roedd y hylltra wedi tyfu arni o flwyddyn i flwyddyn wrth iddi fynd yn hŷn. Pam fyddai hynny 'di digwydd? Fe dweda i ti pam. Os yw person yn cael meddyliau hyll, mae'n dechrau dangos ar ei wyneb, a phan fydd y person hwnna'n cael meddyliau hyll, Bob dydd, bob wythnos, bob blwyddyn, mae'r wyneb yn mynd yn hyllach ac yn hyllach, nes ei fod yn mynd mor hyll fel mae prin y medri di ddioddef edrych arno. All person sy'n gael meddyliau da byth bod yn hyll. Gall fod gen ti drwyn crwca a cheg gam a thagell o danydd sy'n sticio allan, ond os wyt ti'n cael meddyliau hapus fe fyddaen nhw'n pefrio allan o'ch wyneb fel pelydrau'r haul ac fe fyddi di bob amser yn edrych yn hyfryd. Doedd dim byd yn pefrio allan o wyneb Misus Twit. Yn ei llaw fe byddai'n cario ffon gerdded. Dywedai wrth bobl ei bod hi'n gwneud hyn Oherwydd bod ganddi defaid yn tyfu ar wadn ei throed chwith, a'i bod hi'n boenus iawn iddi gerdded. Ond, y rheswm go iawn, dros gario ffon gerdded, oedd er mwyn iddi allu bwrw pethau ar hi. Pethau fel cŵn, a chathod, a hyd yn oed, phlant bach. A dyna llygad gwydr wedyn. Roedd gan Misus Twit llygad gwydr oedd bob amser yn edrych y ffordd arall. Llygad gwydr. Rwyt ti'n gallu chwarae llawer o driciau â llygad gwydr. Achos rwyt ti'n gallu ei dynnu allan a'i roi'n ôl i mewn eto fel y mynnu. Gelli di fentro fod Misus Twit yn gwybod y driciau i gyd. Un bore, tynnodd ei lygaid gwydr allan, a'i ollwng i fwg gwrw Mister Twit pan oedd nad oedd e'n edrych. Eisteddai Mister Twit arno, gan yfed o gwrw araf. Roedd yr ewyn yn gwneud cylch gwyn a'r blew o gwmpas ei gig. Sychodd yr ewyn gwyn a'i lawes, a sychodd ei lawes ar ei drwsys. Ych! Mae gen ti ryw gynllwyn, ar y gweill, meddai Misus Twit, gan droi ei chefn eto, fel na fyddai'n gweld ei bod hi wedi tynnu ei lygaid gwydr allan. Bob tro roedd ti'n mynd yn dawel fel yna, dwi'n gwybod yn iawn dy fod ti'n cynllunio rhywbeth. Roedd Misus Twit yn iawn. Roedd cynllwyn ar y gweill gan Mister Twit. Roedd e'n ceisio meddwl am dric hyndod o gas i'w chwarae ar ei wraig y diwrnod hwnna. Mae'n well i ti fod yn ofalus, meddai Misus Twit, oherwydd pan wela i di'n dechrau cynllwynio, dwi'n dy wylio di fel barcud! O, bu distaw hen sguthian! meddai Mister Twit. Daliodd i yfed ei gwrw a daliodd ei feddwl drwg i weithio ar y tric cas diweddaf, roedd e'n mynd i chwarae ar y hen wraig. Yn sydyn, wrth i Mister Twit arllwyso diferyn olaf o gwrw i lawr ei gorn gwddw, sylweddolodd ar y lygad gwydr ofnadwy Misus Twit yn syllu arno o waelod y mwg. Neidiodd mewn braw. Wow! Fe dywedais i wrtha ti fy mod di'n dy wylio di! Ha ha! chwarddodd Misus Twit yn groch. Mae gen i lygaid ym mhobman, felly mae'n well i ti fod yn ofalus!